Insellmilkom dalwaqt il-Ministru tal-Ekonomija, Silvio Schembri, illi se nsaqsuh dak kollu li tridu tkunu tafu intom dwar il-miżuri, x'se jiġri minnek inti f'din il-ħaġa li bidlet id-dinja. Illum qed naraw hekk hux se jħassru l-Ġimgħa l-Kbira jew le, fejn qatt konna niċċajtaw meta konna żgħar il-Ġimgħa l-Kbira mhux se ssir il-Ġimgħa. Jista' jkun li tiġri din ukoll minħabba tal-virus li ma jidhirx u li qed jattakka daqshekk id-dinja affettwa ħafna nies, affettwa lill-istudenti. Għalhekk fit-tieni parti tal-programm se jkollna l-Ministru Owen Bonnici, il-Ministru tal-Edukazzjoni. Se nsaqsuh dak li qed issaqsu intom u li bagħttulna fuq it-tfal tal tagħna fl-iskola. Mela, imma qabel kellna koppja li kienu se jiżżewġu. U naturalment ma setgħux jiżżewġu kif kienu se jiżżewġu, kellhom 170 mistieden u mistiedna. Iżżewġu xorta. Ħa naraw dal-filmat u mbagħad se ningħaqdu magħhom, ħa naraw.

Mela, fuq il-linjax kif tafu hawnhekk għandna restrizzjoni anke ta' kemm ikun hawn nies u kemm noqogħdu bot minn xulxin u aħna din qed nirrispettawha. Fuq il-linja għandna lil Danica u lil Ian Nilqakom Danika u jien fil-programm. Hello. Hello. Qed tismana.
Hello, hello jien. Hello Danika. Mela, din kienet data importanti għaliex taqgħad l-għaxar sin lilkom flimkien hux hekk meta żiltu d-data? Iva, hekk hu. Għalhekk kienet importanti ħafna lina għaliex kienet l-għaxar anniversarju tagħna propju. Intom kontu lħaqtu bagħtu l-inviti naturalment. Mela, mela, kollox kien imqassam. Kellkom nies ġejjin minn barra minn Malta, għedtuli. Eżatt, kellna l-familja ġejjin mill-Ingilterra, minn Ħal Biex Naħab. U kien hemm ħsieb li tipposponuh u tgħidu?
At no point ma għedna li nipposponuh għaliex qed din il-ġurnata xtaqna nżommuha anke jekk niżżewġu d-dar, però speċi kellna l-option li nistgħu niżżewġu fil-Knisja bir-rit biss u nkunu familja biss, il-ġenituri u l-aħwa. Issa ġifieri intom mortu hemmhekk, mistiedna xejn, mhux hekk? Eżatt.
Il-Mummy u d-Daddy, il-Mummy u d-Daddy tieta' jien, ix-Xhieda u l-Qassis. Il-Qassis illi Dun Anton illi nsellimlu minn hawn. Eżatt. Għandi ammirazzjoni kbira għalih, Dun Anton kien avukat u f'daqqa waħda ddeċieda li jidħol jagħti sehmu u jagħti saħħtu liċ-ċittadini Insara u mhux. fil-komunità, vera nammirah. U kif kienet hekk, kif ħassejtek, immaġina, deħel għall-knisja hekk, u l-knisja vojta, qatt ma ħlomt li se tkun hekk, vera? Filgħodu kont vera eċitata, però l-mument li wasalt fil-bieb u rajt knisja vojta, onestament, vera emozzjonajt ruħi u eħe, dak il-ħin naħseb kien il-mument li kont ħa nifaq nibki. Però mbagħad rajt il-liel fuq wara f'daqqa bi snienu jiddu minn hemm wara u għedt, Le, tibkix, u żammejt id-dmugħ lura. Però eħejja, tkun ilek ħajtek tistenna l-ġurnata li tiżżewweġ, li jkun hemm il-familja kollha biex tgawdi l-mument u mbagħad fl-aħħar minuta, fl-aħħar ġimgħa jkollok tiżżewweġ waħdek. Eħe, tħossha daqsxejn. U għedtilna wkoll li ħuk ħareġ b'din l-idea brillanti li missiedna xorta libsu, xorta kellhom ix-xampanja, għax segwew għidilna x'ġara. Jew Irene, għidulna x'ġara.
Iva,
bażikament, fil-bidu meta sirna nafu li anke tat-tiġijiet u kollox kien ħa jispiċċa, Keith ħareġ b'din l-idea li qalilna, 'Isma', tridux noħorġu u nagħmlu l-ċerimonja tagħkom live. F'dak il-ħin Ġesù sadna naqgħa biex jinqalilna biex ngħidlek il-verità, Ġesù qabadni fuq ġis-saqajn, imma mbagħad Ġesù anke aħbieb u familja bdew jgħidulna kemm nixtiequ narawkom kieku u kellimnieh għednilu isma' Keith għednilu idea brillanti għednilu aħjar nimxu u nagħmlu biha u hi infatti hija vera sempliċi kienet dil-ħaġa għax kull m'għamilna kreajna grupp fuq Facebook

Eżatt, u llum skoprejna wkoll li anke sħabna bdew jagħmlu l-video chats bejniethom stess biex qishom bħallikieku qegħdin flimkien u min iċapċap l-hemm u min jgħid kelma 'l hawn. Sabiħa, sabiħa din, sabiħa. Samtu, samtu l-cake fuq it-suntier u x'hekk, u mbagħad intom u ħirġin. Eżatt, eżatt. Aqqa ma kien hemm ħadd ukoll, daw. U interessanti, naf jien, imma ħadd il-kal nħalli lilkom tirrispondu. Fejn kontu sejrin honeymoon?
Suppost konna sejrin Ruma. Ruma madonfi biex laqqas se twemmen biex biex żgur ma tkunux tistgħu tmorru. Ruma naturalment ma mortux, ħadtu pizza u x'veru qed tagħmlu il-honeymoon il-honeymoon hawnhekk. L-aħħar mistoqsija ta' x'fisser hekk, x'fisser għalikom għax in a way għedtu isma' da żwieġ, aħna se niżżewġu u ma nagħmlux it-tieġ bażikament, mhux hekk?
Aħna lina naħseb li l-festin ta' wara ħanejdu hekk u l-affarijiet l-oħra kollha huma l-aktar ħaġa materjali u l-iktar ħaġa importanti għalina kienet li ningħaqdu fiż-żwieġ u li fl-aħħar mill-aħħar niġu familja fiż-żwieġ. Sagrament ifisser ħafna lina u dik kienet l-iktar naħseb ħaġa importanti u għalhekk ħadna dik id-deċiżjoni. Eżatt, hija diffiċli tipo ma tistax ma tkunx tista' tiċċelebraha mal-familjari kollha u l-ħbieb close. Ma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għedna isma' d-ditta ta' hija wisq importanti għalina, aħna ilna tant flimkien, issa jmiss li nsiru tipo jiena nsir ir-raġel tagħha u hi ssir il-mara tiegħi. U mbagħad minn hemmhekk, ifhimni. Jalla, meta tagħlqu ħames snin flimkien u mbagħad tiċċelebraw waħda tajba għaliex inkunu inħriġna b'wiċċ il-ġid minn dan il-gwaj illi għaddej minnu. Nirringrazzjakom u minn qalbna nawguralkom Ħafna mħabba u ħafna saħħa.
Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi.
Tajjeb ngħaddi kumment żgħir fuq xi noti li kien hemm fuq l-internet għaliex kien hemm min qed jgħid allura sewwa funeral le u quddies tistax naturalment din saret kollha bil-permess tal-Knisja tistgħu tiżżewġu b'dak il-mod kif għamlu u kien hemm ħafna li tħajlu li għamlu hekk fil-fatt. Il-funerali ċċekkjajt mal-Kurja il-funerali ma jagħmlu hemm hekk ukoll għaliex filwaqt li jekk int qed tagħmel quddies għaddew in-nies iridu jidħlu Stajt tgħidilhom ibqgħu barra għax dan tieġ privat. Fil-funeral jiġu qraba, ħbieb tiegħi u tagħha, min tista' tgħidilhom tidħlux dak il-ħin. U allura qalu aħjar illi dan ma jsirx ġol-knisja biex dil-ħaġa ma.